Hello! In dang maw? Kan video te min lo en sak zel a, like te comment te subscribe te min lo pek sak zel a vang kan lawm lutuk aw. Vawiin chu nge kha pa? An anniversary. Umm, vawiin chu kum thum kan inneih anniversary te a lo ni tawh a, Pathian zarah, Pathian khawngaihna leh duat em emna zarah hetiang thleng hi dam tein kan lo hmuak leh a, kan lawm lutuk a, i. Kan inneih tirh vel ti mai ang, kan inneih zawh thla ruk thla sarih hnu vel atanga video siam kha ka nia. Tun thleng a kan video te min lo support zel a, tun thleng a min lo en vek zel avangin kan lawm lutuk aw. Chuan vawiin hi kan anniversary ni mah se, kan hmang kan lawm dawn lova. Nga tinge i anniversary te in lawm dawn lo a, kum thum chauh in innei chen a, kum tam tak lawm tur a la awm teh, a la awm teh reng nen te in lo ti mai thei a, nia a dik, kum tin hian Pathianin min awmpui a, kan lawm em em a, i kum khatna kan lawm bawk a, kum hnihna pawh kan lawm bawk a, amaherawh chu kum thumnaah hian kan ngaihtuah kan pa nen hian ti mai ang. Pathian zarah liau liau Pathianin khawngaihna min duat em emna zarah hetiang thleng hi kan thleng thei a nia, kan lawm apiang hian pawisa tam tak kan seng a, Pathian hnenah lawm thu sawi mah ila aah Pathian min min siamtu ropui nan thil hi kan ti ngai lo hi kan inti lutuk a maw kha vang khan ih anniversary ah hian birthday chu ni lo amaherawh chu anniversary ah hian lawmna lampang hi chawlhsan ila a dang I keimahni tan ni lovin mi tana hnathawhna ang chi hi tum ila kan ti a. Kan ngaihtuah kan ngaihtuah a, Pathian pawh kan zawt a. Tunah kan anniversary tinah hian kan lawm tawh lovanga amaherawhchu volunteer hna kan thawk tawng tih hi i kan pa nen hian Kan ruahman chho a, vawikhatna tur a nih avangin tui te kan va keng dawn a maw? Amaherawh chu i kum leh lamah pawh Pathianin ngai a tih leh aniang a, ngai tih loh leh kan va volunteer tawp anga kan pawisa kan sen ngai lo in maw? Amaherawh chu tun hi a vawikhatna a nih avangin tui te kan keng dawn a, khua te hi lum tawh lutuk a maw kha kha nia, volunteer hna hi kei zawng ka thawk ve thin tawh a, amaherawh chu tunah kan pa nen hian A special em em turin nakin lamah pawh kan fate pawn ui ka nu leh ka pa hna thaw hi kan zawm chho zel ang kan chhun zawm chho zel ang tih vel kan duh chho zel avang khan maw khatiang kha kan ti chho dawn a nia maw i vawiinah hian kan va volunteer ang a kan volunteer na tur hi homeless ho chaw pekna tih te i a hrel chher a nia. Covid hnuah khan an hmang tawh lo a, amaherawh chu homeless ho chaw pekna te khatiang vel chi hrang hrang anianga nakinah pawh ka lo la hmuh chho zel ang a, a tawp thleng kha min lo en sak ula maw chuan ih umm nangmahni tawngtai sakna zarah pawh ania kan nu leh pa te min malsawmna min tawngtai sakna Pathian malsawmna hi dawng kan inti lut tuk a, giveaway te pawh hi pek kan chak em em a, amaherawh chu pawisa hi tunlai hi kan nei lo lut tuk a, nakinah pawh. Umm, ka nu volunteer-na hun a tui kan pek na tur te pawhin ka nu te ta pawisa ka pu ka nia maw amah erawh chu Pathianin kan inphalna zat zat hi min rawn pe leh dawn tih chu ka hre chiang lutuk a kha vang khan khatiang vel kha nia maw a u sawi duh te nei ang.
Aww, Lalpa tungah ka lawm e. Lalpa chunga i lawm maw? Chuan kan Lalpa chunga kan lawm a, kan viewer te chungah pawh kan lawm a, a tawk thleng min lo en sak kul a, kan bazar na tlem kan rawn ti lang anga chuan kan ih kan volunteer dan te chi hrang hrang ih video ka la thei nih chuan a tam deuh ka rawn la anga ka la thei lo nih leh ka lak thei chen chen kha ka rawn la dawn nia aw, chuan min lo support chho zel lul a, a tawk thleng min lo en sak dawn nia aw. Sems thlavah hian tui lei turin kan va kal a hei han ka nu in min pui a ni chin a ka sawi tawh ang khan a tui lei na tur pawisa pawh hi tun lai kan bank account ah hian a awm lo avangin tiang hian ka nu te pawisa kan puk vel a maw hei Pawisa ka neih hunah ka chuti ka kha ti ang kan tih vel kha chu kan ti tak tak lo va, pawisa kan neih hunah pawh lei tur hmanna tur hi lo awm chho zel avangin kan puh mai dawn nia kan tia hei a vawi khatna kan pa nen kan pahnih a khawpul a nupa a kan volunteer vawi khatna a nih vangin tui kan va keng dawn nia kan tia. Tam pawh kan lei lo ka sawi dawn khan pawisa pu ka nih avang khan maw Pathian in rem a tih chuan kum leh lampangah pawh kan keng chho zel anga chuan anniversary cheuh ni lo ni dangah pawh kan hman hunah pawh volunteer chho zel kan tum ang outfit check kan ti dawn mi hei ka rawn inti che lo lawt anga kan pa buai laiin Tah ka nuih min pui a. Hetah kan pa a pheikhawk tur, a chapal tur, a underpant tur leh emaw zat tur a zawng mek a ni hi hei. Tah hian maw. Testimony tlem ka rawn sawi duh chu nikuma khan ka nu bulah khan ka sawi a nu ih kum leh ah chuan kan anniversary hma vel in Pathian in ih min present atan in vel te hi min pe ta se ka lawm ngawt ang ka tia ka nu khan nia a lawm ang ngawt ang mah se khatiang tawp kha chuan a theih dawn mi in thar te kha in duh bawk sia sak vel te kha a ngai dawn sia tia Kan deu tunah hian kan anniversary nia kan anniversary hma na in pathian in thar mawi em em in pek hi kei leh ka chhung te tan hi chuan lalpa hi chu avan han tha tak em ka duh ai sam ai a tha dai zawk kha ai a hma dai zawk in keima min hmu a keima ngai tua na thleng thei tur a ka ngai tua phak lo ka lo suang tua vel mai mai te thleng in pathian in min hriat saka min la pe zui amak hi amak Lalpa ropui zia hi lalpa chu fak i rum rawh se. Ka nuin a chan ve Lunpuia keiman a chan ve maw? Kan pain keiman a vain ka lo ti ang, nang mi motor chhungah lo lut rawh u. Kan ti a amah erawh chu video kan la dawn a hei keini pawn kan rawn thawk ang kan ti ang aw hei. tuna kan va kal tawng a khua a la thim a maw zing dar riat a kan thlen a ngaih avang khan kan va kal ang a dar riat ah hun-- I dariat chiah chiah dariat hma a thlen kan va tum ang maw au good morning ti rawh le good morning um tuna kan va kal ang aw kan kalna tur hi dar khat hi ni thum chung motor khalh tur ania maw tuna hian dar ruk le chan ve ania kalkunga breakfast te kan va ei anga

Awle breakfast kan lo ei lawk anga spicy biscuit ania maw chicken ania chuan hash brown pawh kan la bawk a kan hash brown hi hetiang hi nia maw alu tiang yam lalpa kan lawm e

kan thleng chiah a outfit check kan piang a chuan heta tui hi kan an lo mek a a hnung lamah pawh tih thiam mai erawh chu a tam lo vangin a hma lamah hian kan rawn an lo lawk ang a chuan kan lut ang aw.

Motor kan park zo chiah a hei kan va lut ang a helai hmun hi homeless ah shelter bul vel a nih avangin homeless ho hi an tam em em a chuan helai pawh hi down -- town chhung chiah hi nia maw kalkawngah hian hetiang hian an awm tawp a ni mai a chhung lam vel kha covid 19 atangin an mu thei tawh a hrel chhe rang khan an hmang thei tawh bawk si lo a maw avang khan a pawn lamah an mu mai a ni tih ang hian

Chuan hei hi an biakin an inkhawm hi zing dar sawm pakhatah an inṭan a maw? Chuan sawtah sawn an chaw pek na. Keimahni in naktukah an chaw pek tur fun kan rawn inṭan dawn a ni. Nitin hian chaw an pe ziah lova, a changin chaw an pe a, a changin chips vel an pe a, a changin chhang, a changin thei hetiang khan nitin chu a inang lo nih chu. Awle, chips lampang kan hman tawh a, tunah crackers lampang, chhang lampang kan rawn fun leh tawh dawn a ni. Chhangpu hi a tam lo va, a tlem a. Ni khat in mi zali chawm an tum a, mi zali ta tur chaw an siam zia. Chaw pawh an pe bawk a, tui pawh an pe bawk a. Kha vang khan tam deuh a sem kha a theih lutuk vak lo va maw? A chhan chu tuna. An thil sem zawng zawng hi donation atanga lo kal hlir a nia maw? Donation ah khan an inngah tawp a. Avang khan i chhang te kan semin, kan funin, chips te kan funin tam lutuk hi fun min phal lo. Chhang kan siam zo tawh a tunah hetiang hi maw? Kan chhang hi hetiang a nia. Pahnih hi maw hetiang hian hetah hian kan dah tur a ni chu engmah chu tam lo va ngaihro chu hetiang hian maw ah hman tawngin

Tuna pheikhawk lampanga kan rawn thawk dawn a ni. Helai hmuna thil awm zawng zawng hi donation a innghat an nia maw, a tam zawk pawh hi volunteer hlir a nia a thlawn a, va volunteer an nia maw an ropui hlawm lutuk a ni hmel an ngaihsan awm si. Tunah pheikhawk room ah ka rawng a, pheikhawk hi a size hi nawh. Hetah hi chuan ih mipa size hi a zo nghal em em a, hmeichhe size hi chu a zo phar a, mipa size ah pawh size lian. Size sawm, sawm pakhat, sawm pahnih tih vel hi a zo hma lutuk an ti nik chu. Tunah hetah hian kawr hi a size nena zirin kan ziak dawn a ni. Hetah maw? Helai hnathawk ho kan ti dawn a ni, volunteer ho hi. an fel em em a pathian tih mi ngat an nia kar khata nili ninga chhung vel volunteer hna kan thawk an ti an ni chu hei tar tawh an nia hnathawh pawh an ngai tawh lova pension an ei tawh a pawh kan ti mai thei ama erawh chu tar tawh ah pawh aw kum tam tak hna ka thawk a tuna ka awm mai mai anga tih vel thinlung kha an nei miah lova kum tam tak hna ka thawk a tuna Hnu thaw ngai tawh lo va, i Pathian leh kan ram tan ka va thawk chhuak ang e tih rilru hi an nei tlat hi a awm ka ti, ka ngai sang tawp mai mai tih chu maw heti ang ho hi chu. An ropui hi ka ti lutuk, Pathian hi a lawm ngawt ang kan chungah hian. Helai hmun chiah hi a hnuai in hnuai lam a nia maw, hetah hian in entir pawh a thei a. Insurance lampang pawh Medicaid lampang pawh an apply thei ni chu ka ta hiam mai. Kan volunteer hi kan hman tawh a, Rina in kan hman hma a, ni khat ah hian ni china ka sawi tawn khan mi zali vel kha an chawm reng a, vawiin chu za thum bawr vel atan chaw te kan siam a, an kan pe a, tiang vel khan nia maw ni china in hnu ang khan nia. kan nuam kan ti kan hlim ani mai tiraw anniversary kan hman dan hi nuam kan ti dan chiah chiah nia pathian in rema ti chuan kum le a po kan ti le zel ang tiraw a u nuam i ti em a u pu a voi khat na nia mo ke chu ka voi khat na ni lova amai ro chu ke chu nuam ka tia i an hla tho volunteer dang ho po an fel thei em em a kha kha nia kan hlim ani mai a rewarding lutuk a hi ni tawp a maw Khakhania chuan tunah kan va haw tawh anga kan ril te a ṭam a kan dang te a rawng a tiraw mi chaw ei tur kan siam hian kan ril a ṭam hian maw an chaw ei tur te hi kan kan ei sak mai dawn ami kan tem sak lo ang i dawn ami tih vel hi a ngaihtuah in a awm a khakhania vawiin atan khatiang zawng kha ni se maw kan lawm lutuk a kan video te tawp thleng min lo en sak zel vang kan lawm lutuk e in zavaiin a u bye bye u le Isuan a hmangaih che